Helo, enw fi yw Steff o gwmni Sgiliau. Ni fel arfer yn darparu gwersi addysg gorfforol yn ysgolion cynradd ar draws gorllewin Cymru, ond am y cwpl o wythnosau nesaf, mae Clio a fi'n mynd i arwain chi trwy gweithgareddau byddwch chi'n gallu gwneud gytre. Newn ni jyst dechre gyda twymo lan yn rili rili gloi yy newn ni jyst cylchoedd mawr gyda'r breichie. Ymestyn reit nôl a mlan. Tri, dau, un a wedyn nôl. Tri, dau, un. Newn ni tynnu'r braich yn grôs. Shiglo fo off. Braich arall. Shiglo fo off. Un ar gyfer y cefen a'r ystlys. Byddwn ni'n defnyddio gwahanol lefelau heddi, byddwn ni lawr, byddwn ni lan, felly mae'n bwysig. Ochr arall, byddwn ni'n twymo lan y cefen. A jyst rhywbeth i codi ceriad y galon yn rili gloi. Redig ar y spot. Barod Cleo bach yn gyd. Go! 3, 2, 1. Da iawn, ar a fi'n o lawr. Newn ni un bach arall, barod, tri, dau, un, da iawn. Good, reit. Ni'n mynd i fod yn defnyddio'r bêr heddi, a ni'n mynd i fod yn ei gweithgareddau gwahanol sy'n mynd i gobeithio datblygu sgiliau. Nawr mae croeso chi ddefnyddio uh, pel crwn, pel rwyd, pel drod, gallwch chi ddefnyddio pel rygbi, a allwch chi hyd yn oed ddefnyddio papur tŷ bach, gan obeithio bod gyda chi ddigon yn y tŷ. Felly, ewn ni'n syth mewn iddo fe, uh, ni'n mynd i weithio am 20 eiliad ac yn mynd i gorffwysio am 10 eiliad. So, ar ffurf tabata. Felly, ni'n gweithio am 20 eiliad a ni'n cael 10 munud o 10 eiliad, sori, o orffus. Bydd 8 gweithgaredd, wedyn byddwn ni'n gwneud 8 gwahanol. Oce, okay, nawr te. Barod? Dechrau gyda toe taps o'r blaen. Felly, pe lawr. A ni'n mynd dechrau'n araf. Os yw hwnna digon rhwydd i chi, allwch chi ddechrau cyflymu lan. Cadw'r pen lan os chi'n gallu. Allwch chi symud y bel nôl. Allwch chi symud y bel mlaen, tymed bach. Da iawn. Good. Yr un nesa. Ni'n mynd i fod yn bownswr bel o ochr i ochr. Felly, nôl ymlaen, gyda pêl rygbi just o'ch blaen chi. Os chi'n gallu, allai di dechrau symud nôl ymlaen chi o. Symud i'r ochr. Da iawn. Yr un peth gyda pêl rygbi, jyst mynd o ochr i ochr. Yn amlwg mae pêl crwn yn mynd i fod yn rhwyddach na pêl rygbi. Os ych chi wedi dewis defnyddio papur tu bach, yr un nesaf newn ni cwpl gyda hwn, ni'n mynd i ddechrau gyda'r penglin. Exercise. Felly, O un pen glin i'r llall. Allwch chi hefyd symud mlaen i'r trad. O'r pen glin. Ysgwyd. Sawl peth. Sawl pil. Mlaen i chi. Yr un nesaf ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i fynd rhwng y coesau. Felly, oeddech chi'n gallu rolio fe rhwng y coesau i ddechrau, neu os chi'n teimlo bach fwy hyderus, byddwch chi'n gallu mynd nôl trwyddo. Felly, ar gyfer rhai o chi plant ifanca, falle bod hwn bach yn anodd achos bod eich dwylo chi bach yn fach, byddwch chi'n gallu neud e ar y llawr, a'r gweddill, byddwch chi'n gallu neud e ar ei hena, allwch chi gobeithio mynd tipyn yn fwy cyflym. Da iawn. Tebyg i'r un oedd gyda ni ar y dachre. Y toe taps, ond dro hyn ni'n mynd i symud o ochr i ochr. Barod? Un cos ar y top. A ni jyst yn symud o ochr i ochr. Os chi moyn arafu fe lawr. Twtch yn y canol. A wedyn fel i chi'n dod yn fwy cyfarwydd, chi'n gallu symud nôl am lan. Hwna'n dda ar gyfer eich cydbwysedd chi a symud nôl a mlan. Yr un nesa sy 'da ni. Ni myn' i fod yn symud y bêl neu'r papur o gwmpas y corff. Nawr 'to, p'un a chi ifanca, byddwch chi'n gallu pwyso'r bêl yn erbyn y corff. P'un a chi sy bach yn henach, Nes y bod chi'n gallu symud eich cefn, symud eich ystus o gwmpas, a byddwn ni'n gobeithio bod chi'n gallu mynd yn eitha cyflym. Allwch chi wedyn newid ochr, a'r un peth â chi rai ifanca, bwysig ymarfer y ddou ochr. Nawr ar gyfer y nesaf, ni'n mynd i fod yn symud lawr i'r llawr, felly y bel neu tybed sydd â chi ar y llawr. Dwy law i bob ochr, a ni jyst yn mynd i fod yn symud o un ochr i'r llall. Nawr, tybed os yw Cleo yn gallu cydbwyso ddwy law ar y bêl? Mae hwnna'n rili gweithio'r canol chi, rili gweithio'r coch chi, trwy'ch cefen chi. Da iawn, rili gwd. Allwch chi fynd nôl wedyn i wneud nôl a mlaen. Yes. A'r un olaf sydd da ni yn y bloc hyn, taflu a dal rhwng y coesau. Felly, da creu un llaw o blaen y tu ôl y cwrs, a mae lle chi Trial. Dal e rhwng coesau. Os ych chi eisiau, chi hefyd yn gallu gwneud hyn. Dechrau ar y gwylod, taflu fe lan, fel bod chi ddim yn gorfod gwneud e, wps, mor gloi. Felly, nhw o lawr, a lan. Gwyd, felly, na'r wyth cyntaf wedi wneud. Ni'n mynd i symud mlaen nawr, a ni'n mynd i wneud wyth gwahanol. Ar gyfer yr wyth weithgaredd yma, bydd angen pêl droed neu pêl rwydd ynddo chi. Ni'n mynd i fod yn gweithio ar bownsio, taflu a dal. Ar gyfer yr un cynta, bydd angen i chi symud y bêl o'r llawr lan uwchben eich pen mor uchel a gallwch chi. Felly,

i'r llall. Exercise. Dyma angen rhoi fe'n galed. Nôl ac ymlaen. Hefyd fel oedd Cleo wneud yn yr un cyntaf, allwch chi roi y ddwy law ar y bel. Neu jyst symud e nôl ac ymlaen. Da iawn. I'r un nesa, na na, ni'n mynd i weithio ar yr ochr dde neu chwith. Be' chi'n neud gyntaf, byddwch chi'n neud yr ail un ar ôl ni. Bownsio, un ochr. Lawr y penglinie, lawr y pen ôl os chi eisiau, nôl lan. Fel chi'n aros lan, bownsio'r bel ychydig yn fwy caled. Nôl lawr. Nôl lan. Da iawn. Un peth nawr, ond gyda'r ochr arall. Nawr, mae'n naturiol bod chi'n mynd i gael un ochr sy'n gryfach na llall, mae'n bwysig bod ni'n ymarfer y ddwy ochr. Felly, taw chwi fi ddim fel arfer mor gryf, ond mae'n bwysig bod ni'n ymarfer. Nawr, ti'n gallu mynd yn holl ffordd lawr o'r ceo, briliant. a wedyn nôl lan. Symud trwy y gwahanol lefelau. Da iawn. Yr un nesa, ni'n mynd i fod yn bownsio'r bel isel o flaen ni. Un llaw i'r llall. Os ti'n teimlo digon o denis, trio cwmso fe rhwng y coesau mewn rhif 8. Mewn ffigur o wyth. Neu, jyst symud yn ôl at y lan. Hwna'n un fach eitha heriol. Ar gyfer y tri ola, ni'n mynd i fod yn defnyddio y wal. Allwn ni fod yn defnyddio gwahanol lefelau. Trio nôl a mlaen gyda dwy law os gwelwch yn dda. Da iawn, felly mae mewn hanner sbot fyna. Allwch chi fynd lawr ar eich pengliniau chi. Taflu y dal gyda y ddwy law. Allwch chi hefyd defnyddio'r llawr. Llawr erbyn y wal a nôl. Be, diolch, diolch. Dwy bach arall i fynd. Ni'n mynd i ddechrau hon gyda symud o ochr i ochr. yn defnyddio y ddwy fraich. Felly o un ochr i'r llall, ti'n sio? Grêt. A os ti moyn, ti'n gallu symud trwy'r gwahanol lefelau. Neu cwpl ar dy ben glin. Dal symud o ochr i ochr. Ti wedi hefyd defnyddio llawr yn erbyn y wal. A nôl. Mwy o caled chi'n bwrw fe, mwy o cyflym yn mynd nôl ato fe. A'r un olaf, ni'n mynd i wneud adeiladu lan ac mynd o un llaw

Ni'n mynd i symud mlaen i'r wyth gweithgaredd nesa. Um, a i ddechrau, ni'n mynd i fod yn neud squat, felly gyda squat, ni jyst yn cadw'n coesau ni, jyst ychydig yn fwy llydan, 'ma ych ysgwydde chi. Chi'n mynd i fynd lawr, fi'n mynd ni'r bel dro hyn, a pan chi'n cyrraedd y top, chi jyst yn mynd i taflu a dal. Iawn? Os oes well da chi dachle heb y taflu, os ydych chi'n mynd lawr a lan. Lawr a lan. Os ydych chi hyd yn oed mynd lawr gyda'r bel, wedyn lan. A beth ni adeiladu lan na yw squat, taflu, dal. Yn bore, nawr te, newn ni ddechrau arni. Byddai chi'n... Byddai'n siarad chi trwy gweddill fel byddwn ni yn mynd lan. So, coese, ble maen nhw fod? Ffyr, lawr, a lan os chi moyn. Neu fel mae Cleo yn neud. Lawr yn araf, torri lan.

So, os ych chi'n teimlo'n ddewr fel oedd Cleo gynne, allwch chi trial fynd amdani fel hyn. Ond fi'n mynd i fynd ôl i wneud hyn. Iawn, unwaith to, allwch chi hyd nod mynd nôl i wneud fel o'n i gynne os ych chi eisiau. Da iawn. Yr un nesaf, nawr te. Ni'n mynd i fod yn gweithio ar y llaw dde a'r llaw chwith. Bwysig bod ni'n datblygu sgiliau ar y ddwy ochr. Bwnsio. Ni'n mynd i fynd lawr y pengliniau. Mae Cleo yn mynd i fynd lawr bach fwy. Gobeithio. Da iawn. A nôl lan. A nôl lawr. Jyst yn defnyddio un ochr y corff. Da iawn. Felly os chi wedi dechrau gyda llaw dde, i wneud yr un peth nawr gyda llawr chwith. Nawr, um, mae fe'n naturiol bod chi'n mynd i gael un ochr sydd yn gryfach na'r llall. Mae'n bwysig hefyd bod ni'n ymarfer y ddwy ochr. Felly fi'n ar y llawr chwith o hyn. Bydd rhai nhw chi'n gallu gwneud fel mae Cleo wneud. Bydd rhai nhw chi falle ddim mor Ddim mor flexible â ni a byddwch chi'n neud rwbeth tebyg, beth bydda i'n neud? Jyst mynd nôl lawr i'r penglinie, jyst defnyddio un ochr a gwitho'n ffordd nôl lan un tra. Yr un nesa. Tebyg i beth oedd gyda ni gynne. Ni'n mynd i fynd am exercise. Rol, uh, bwmso'r bel ond yn eisiau. Nôl ymlaen. A os oes rhaid o chi eisiau trial, ni'n mynd i fynd rhwng y coesau. Cario ymlaen i bwmso. Fel ni'n gweud, ni ti'n mynd nôl ymlaen. Hwn sy'n bwysig, bod ni'n gallu trial ei hwn i ddechrau. Da iawn. Nawr te, yr un... Y tair ola, ni'n mynd i ddefnyddio y wal. Allwch chi'n neud hwn ar y pengliniau, allwch chi'n neud e'n eistedd lawr, neu allwch chi'n neud e os oes wal digon mowr da chi yn sefyll lan. Chi'n mynd lan a lawr. Yr un nesaf, ni'n mynd i fod yn taflu o'r ochr, felly o un ochr i'r ochr arall. Dwy law, Un ochr i'r ochr arall. Unwaith to, allwch chi wneud e ar y pengliniau. Un ochr, symud y corff hefyd. Felly lle fel mae Cleo wneud mewn squat. Allwch chi fynd lawr ar y penol. Cwpl o llynau gyda chi fyna. A'r un ola ni'n mynd i wneud Ni'n mynd i daflu gyda un llaw, dal gyda'r ddwy law, neu chi'n gallu mynd o un ochr i'r llall gyda un llaw. Barod Cleo? Un llaw, dal gyda'r ddwy law, da iawn, dangos ochr arall hefyd, good. A wedyn falle un llaw i un llaw. Good. Diolch am wylio a chymeryd rhan. Nawr mae'n rili bwysig dros yr wythnos yn nesa bod ni yn neud ymdrech i gadw'n ffit, cadw'n heini, mas yn wag yn briliant, allwch chi mas am uh, run fach falle gyda chi enni chi, allwch chi gerdded y ci, ond mae fe hefyd yn bwysig bod ni'n aros ar ben y sgiliau, bod ni'n cael digon o ymarfer sgiliau. Dyma rhai syniadau i chi, mi'n siŵr bod gyda chi rhai syniadau eraill. Um, Cael digon o ymarfer nawr wythnos hyn a byddwn ni nôl da chi wythnos nesa gyda fideo bach arall. Trefwch yn saff.